indiri muporofita anobvunza imi makaziva maporofita anoporofita handitika e, zvino kwakaitawo imwe mhando kuno tinobvunza nyaya yani ehe haa tinobvunza nyaya yenyu amai yakamira sei
Prophet ndine dambudziko rekuti izvoni ndakakweretawo mari ndichiita business so ndichitokwereta mari ndakabatisa stand yangu saka business iri rakambenge richifamba zvakanaka asi ke zvinezvi raparara handisisina chandiinacho ndo zvinhu zviri kundishungurudzawo profeti ndauyawo kwamuri kuti ndizokumbirawo munana wakuti ndakanzi musi wechina musi wa 25 vakunditorera stand iyoyo saka ndaiye ndichikumbirawo munana kwamuri profeti kuti ndiwanewo mari yokuti ndikavhe chikwereti
haleluya makaenda mukakwereta mukabatisa stendi hongu iri kupi stendi kuruwa haleluya ndakuti ndibva ndakubatsira hama dzangu
kuti nceda zihlobo zami kune madhimoni

rinokugarira pasi dhimoni rikuplanahlalela pasi dhimoni rikuplani ndinoda kuti mupangwarire ipapo ndikunanzelele khona unenge wamukunda satani anozouya kunotora chinhu chiya neimwe nzira so hama dzangu dziri pano mune zvamakambotenga kana zvamakakwanisa kutenga ndoda kuti musabatwe nemweya wokuda kubatisa zvinhu izvi kana kutengesa zvinhu izvi mazvinzwa ka atori madhimoni iwayo madhimoni mazhinji anouya nenzira dzipi wambotenga mota yako wakunda chidhimoni chisingade kuti vanhu vatenge dzimotokari chiya chiya chinozoti mukafamba mukafamba chouya chobva chasvika chobva chakuti uri kuona ka mota yauinayo iyi ukaitengesa ukapiwa 20000 ukadai ukadai ukadai ukaspina ukadai panobva pabuda 2 miriyoni saka mota yako ichipa 2 miriyoni chidhimo chinokuonesa metsi inoita kunge inobuda iyo isingadii imetsi yenza njengani yapuma yoni ngapumi Pane ari kundinzwawo? Haleluya. Mungware hama dzangu, mudii? Mungware musaba chero bhasiko usangobatwa nemweya wekuti ndakuda kutengesa ndisipine mari mapanzwa ka kazhinji ndoda kuti mutarise hama dzese dzakaendesa zvinhu izvi kunobatisa makapiwa 12000 handiti yamakatora kuchimbadzo chokwadi stand yekusani way city yenyu 2000 square meters handiti ndizvozvo inoita mari 2000 square meters kusani way city 40000 thank you my sister the daughter here is saying it's around 40000 just think Saka iwewe ndiwe unoshanda unobinduka wotenga stand ne 40000 satani obva azouya nekuseri obva aita kuti utengese stand iyoyo ne 12000 muri kuona kurwiswa kwacho eh. you give away 2000 square meter stand in sunway city for 12000 yatoenda gone stand haichadzoka futi waruza wotanga kushanda futi makamboita imba kumasasa park imi amai chokwadi ikaenda nechikwereti chokwadi mukagara muchitambudzika muchigara muchitambudzika mukatombogara kudomboshava chaiko zvinhu zvarema bva mazomboitawo kakiribidi bva madzoka mugemu hongu
bva maanokwanisa kunotenga stand kusaniway city satani aona kuti wadzoka muchii mugemu saka hama dzangu chinhu chauinacho usabatwa nemweya wekuti ndaakuda kutengesa tangawo umauya matibvunza mufundisi da kutengesa mota yangu zvinozobuda here zvandoda kuita mufundisi ndine stendi yangu yandoda kutengesa ndiri kufunga kuita zvakati nezvakati zvinozobuda here mufundisi ndine danga remombe ndafunga kuritengesa asi nditarisireiwo kwandiri kuenda zvinozobuda here kana ndatengesa danga rangu rechii because satani anowanzouya kuda kutsvedzesa zvinhu nenzira idzodzo tarise hama dzese dzakanyengerwa nasatani nekudaro dzimba misha yakanaka yakarowa mombe dzakanga dzakawanda dzakarowa hadzina kuzodzoka waendesa dzobva dzatobatwa chikwereta ari kuwerenga so 25 anzi nderini test tasara mazuva mangani four, four. Yeah. ari kuita kunanzvirira so chinhu che 40000 ne 12 aiwa so unonanzvirira hama dzangu ende mune makanyorerana pasi kuti zvechokwadi ndikatadza kukubhadhara by the end of the day 25 July 2024 stand hainenge yaa yenyu mudikani ndasaina ndichinyatsofara ndabva ndauyawo nemawitinisi makaenda nemunin'ina wenyu kuno witinisi handitika ndabva ndauyawo nemunin'ina wangu as a witinisi ari kusainawo achifara kuti mari yatatora musi wa 11 November 2023 tinofanirwa kunge taidzorera neinterest. Haleluya! Musatengesa chinhu, musati makonsautawo vanhu vemweya, pamwe unenge wakamirirwa naSatani. Don't trade even your work. Handitika musati wakonsulta vanhu wemweya kuti kwaita imwe opportunity kune imwe nyika kana kune rimwe guta usamhanye kusiya basa rako tanga wakonsulta vanhu wemweya ndanchikumbirawo hangu kuti mundibatsirewo profeti kana ndikawana hangu munana
she is putting me pakona manje mapaonaka aakundidzipa aakundiisa pachi pakona panzvimbo yekuti dai akanga akauya mupfundisi ndoda kuti ndidai ndidai ndidai ndoda kutanga bhizimusi taigona kumubatsira neimwe nzira anditika e akatowana mari iyoyo zvine matemuzi akadii akareruka Chimbadzwa chinooma terms asina kumira zvakanaka. Hausi kunzwa here kuti chimbadzwa? Inzwa zita racho chimbadzwa. Kuita kunge mbama here? Kuita kunge Haleluya. Anozonzi kunzi mba. Unzwa zita racho? Eh. eh ukanzwa kanzi chi mba. Kwazoti imi mune zviwindi imi kune vanokweretesa nematems akanaka mabanks anopa nematems akadii ine interest yakadzika dzika zvekuti unogona kunzi 12000 unozodzorerawo kana kuti ya 15000

uri kuda 300 handitika yawakatora wozoda interest yemunhu ye 450 wozoda iwewo profit wo yako hama dzangu zvimwe tichifungawo mani haleluya kwete kuzvipinza pamahwani ndo zvandinoda kuedza kudzidzisai ngatisazvipinzei pachii pamahwani Masara nestock yakawanda sei? Stock yamuinayo pari zvino yezvinhu zvamuri kutengesa muri kutengesei? Ndandichitengesa mbatya nemafuta ekuzora. Right, zvakawanda sei?
Tekuti kazvitengesa zvinoita mari zvikatengeswa zvinhu izvi? Ah, but 300 ndofunga. Ndozvamasara nazvo. Saka havasisina chinhu. Havasisina chii? havasisina chinhu. Mati kwasara mazuva mangani zviya? Four. Haa patoshata amai. Padini apa? Amai venyu vane murungu wavaimbotaura naye ari kuAustralia handiti? chokwadi wasati wafa waita kunge waneka relationship relationship so murungu iye anomboti akagara gara pagore woti how are you daughter how are you daughter obva anyarara hey, eh, chokwadi taakunamata kuti kubve mari ikoko uku imi musazonopinda muzvikwerete futi handitika musazonopinda muchii muzvikwerete chipiri chipiri chipiri muchanzwa murungu iyeye achikukandirai mari chipiri achakubvunzai kuti how are you daughter imi ibvai mamutaurira chokwadi kuti ndine stand yaakuda kudii yaakuda kutorwa ngati vanamatirei anonzi tefison ka mudhara anonzi tefison ka tingatinamatirei kuti mr tefison Ngatinamatei. Tinonamata muzita renyu Mwari wamasimba mweya mutsvene. Baba ndinoda kuti nyasha dzigare mavari. Vasatorerwe stand yavo. Vakwanise kubhadhara chikwerete ichi. Nemuzita rako Mwari wamasimba mweya mutsvene. Nasi ndinoturika munana. Mazvita Mwari wamasimba mweya mutsvene. Amen. Ndapedza nemi. Ndadini? musazonotora zvimwe zvikwerete muchinditemba munondisvikira ndafa namatai handitika ee eh, haikona kunopinda mune zvikwerete uchitemba kuti ndichanonamatirwa haikona kunombadzurisa zvinhu uchitemba kuti ndichanodii ah, unosvikira ndafa namata mwari ngatiitei zvinhu kubva pekutanga zviri right so that hatiwire muchii matambudziko